Bible-a Genesis bu bung khatna leh bung hnihna kan en chuan Pathianin a thil siam dan chanchin leh chungchang a lo lang a. Ni khatna eng lo awm rawh se tia thu maia thil siam tanin ni ruk nia ransate leh rannung mihringte ama an pui ngei te nen a siam a ni tih kan hmu a ni. Vawinia chuan a hma lam. Ni khatna te, ni hnihna, ni thumna leh ni lina te, ni ngana thleng pawha a thil siam chanchin te ni lovin, a ni ruk ni a a thil siam ran sa te, ran nung te chanchin tlema zawng an tarlang dawn a ni. Ni khat ni ah eng lo awm rawh se ti mai a thu a thil siam tanin Pathian chuan he leilung hi a lo din a, ni rukna zing khua a lo var a, ni a lo chhuak ta. Khaw vel chu thing leh mau pangpar mawi tak tak, phul hnim hring mawi em em maiin a phuh chhuak vek a. A mawizia chu suala tlu pawh mihringte hian kan suang pawh phak awm lo ve. Chu mini chuan Pathianin khaw vel chu a han en a, thil kim lo a la awm tih pawh a hre chiang kher mai. Chutah a thil tih theihna chhui sen rual loh hmang chuan, Ransat hmun reng mai chu a han siam leh ta a. Chawhnu tlang a han her meuh chuan khawvel chu ransa mawi tak tak leh in ang lo tak takin an khat leh ta hmur mai a ni. Ransa thenkhat chu lian pui pui an nih laiin thenkhat chu te tak te te an ni a. Mahse, a tua mah chu an indip lo. Pathianin an awm dan tura a ruat ang chin an awm a ni. Tunah hian khawvelah ransa chi hrang hrang mak la duai khat vel awmin an hria a. Hei hi Pathianin khawvel a siam tirh ai kha chuan a tlem daih zawkin a rinawm. Engpawh ni se, mak ta duai khat pawh hi tam tak a ni ringawt. Rul ringawt pawh hi chi sang ruk vel awmin an hria a. Kum tin a chi thar an la hmu chhuak leh nghal. Thil hmuh chhuah thar atana duhawm loh deuh ni ni hre ve em? Ngainat awm loh ve deuh an ni. Maimawm ringawt pawh hi chi hrang hrang sang sarih zet awmin an sawi nia. Chu mail a ni lo, hrik hrah ringawt pawh chi hrang hrang sang thum zet a awm an tih chu. Keini ngaihtuahna tawi leh a tangkainate. va hre pha ve lo te tan chuan heng ang te hi chu an tam mah mah lo maw kan ti deuh lo maw? Khaw velah hian bawng tluk leh ringawn khat vel an awm a, chung zinga Magda duai zahnih chu India ram Hamara Desh chhunga mi ngei hi an ni, kan ngah hem hem khawp mai. U Chawk thlawk thei an tih Flying Frog te hian ni khat chungin an vun rawng an thlak fo thei a, chhun ni sat lai chuan a hring pawl angin a lang a. Tlai lama a hringa zana a dum thung a. Boaz rul te ve thung hian an lu ah thil lum hre thei em em mai, taksa peng khat pit tih chu an nei a. An bul hnai ah thisen lum chi ransa ding te chu an hre thei a ni. Ransa zing ah hian mihring tana tangkai tak tak bawng, beram, kel ui, vawk, ar, sakawr, sabeng tung te an awm a. Heng ho hi mihringin kan vul a an tangkaizia hi chu sawi lo mai ila. Tin, thenkhat sawi danin mihring te hian kum sangli vel kal ta atang khan ran nung vulh thar kan nei ta miah lo an ti. Tuna kan ran vulh ho hi kum sangli kal ta khan mihringin an lo vulh vek tawh a ni. Engpawh ni se, an tangkaina lam chu kan hriat sa a nih avangin rannung zinga a hlauhawm lam i han sawi zawk teh ang. Poison dart frog. Hetiang utawk hian amah beitute lo beih leh nan a hnung zangah hian tur chak tak mai patling sawmina an thihpui theih tur a nei hem mai a. Mahse, van neih thlak takin, mihringin kan man hian a tur chu zuk chhuah ngai miah lo va, hetiang utawk hi South America an cheng ber a ni. Africa ram lawi, heng lawi chi ho hi ton khat leh point panga a rit, meter khat point pasarih a sang leh meter hnih point pariat a sei an ni thei a, an thin tih rim chuan an ki hriam fahran mai hmangin mi an pei thut a, an hmel en aiin an cher ang bawk si a, la awm ve fia fia tak an ni. Umtin, mi eng emaw zat an si hlum thin a. Africa-ah chuan ransa dangin mihring an ti hlum belh khawm aiin hetiang lawinah mihring a sik hlum hi an tam zawk an ti. Savawm var, Hetiang savawm chi hian mihring a bei mai mai lohna a a tawh fuh vek chuan a vawi khat benah mihring lu te hi chu a tin hmangin a chhawk zawk zawk thei. Hmartawp vur rama awm a ni a. Elephant seal te, walrus te, whale te, reindeer te leh savom dang te pawh a ei thei vek a ni. Sai African African sai te khu hetia en ai hian an kawlh daih mai a, kum tin mihring zanga bawr vel an tihlum ziah aw le. Awle thenkhat, salt water crocodile an tih te hi awle chiah chuan a lian ber a, feet sawm panga atanga feet sawmhnih pakhat thleng te pawh an nei thei a ni. Australia hmar lamah leh South East Asia an awm deuh ber a, ransa lian tak tak te pawh a ei fo reng a ni. Ransa a seh chuan a vir pui chiam thin a, chu chu an dawl lo tlang pui bawk. Tui chhungah chuan dolphin sangha anga chakin an che vel thei a nia. Chuvangin tuiah chuan hne in ring lo phawt mai ang. African sakei bak nei. Africa ram pakhat Tanzania ah chuan kumtin sakei bak neiin mi za vel seh hlum ang a ni, an ti a. Sakei bak nei hi ramsa zinga a lal ber a ni thin a. a huai a a sual a chhuah chuan nel awm loh fia fia tak a ni. Asia khawmualpui chawngkawr Asia khawmualpuia awm lo atan a it awm khawp mai. He chawngkhawr hi khawvela rul tur nei tha ber ni lo mah se a hmang ngun ber thung a, chuvangin a hlauhawm khawp mai. Kum tin rul chuk avangin mi si nga vel an thi ziah a, chawngkawr hian a thawh hlawk khawp. Tho si, tho si seh avangin Kumtin Maktaduai hnih vel an thi ziah a. Kumtin mi Maktaduai sawmsarih hnenah sikserh natna an theh darh ziah bawk a, rannung awm nem te si. Anmahni avanga thi hi khawvel an tam em em reng mai a, Chuvangin, TV channel lar tak Animal Planet chuan rannung zinga hlauhawm berah a puang hial a ni. Awle, min duh tawk dawn tawh anga, try tih chuan min lo like sak a, he ka channel hi min lo subscribe ve dawn a nia.